Helo dwi nôl ac dwi yn y airport ac o'n i yn y airport yn y fideo dwytha a ma car fi yn wrecked. Yr un car di hwn? Ie yr un car ydi o. Ma na XP bod yn fan'na ond mae o ar ben rwbath so dwi gor'o' mynd ar mynydd o dwi'n neud jump off. Dwi'n meddwl fel'na. Ie, ond na i drio fo yn y car yma, a dwi wedi bod yn practisio so dwi bach yn well. Dwi heb 'di bod yn neud mwy o rasus ddo. Ag yn rwla fyny fama ma'r mynydd a wedyn Ie, y mynydd bach yna yn fanna 'di o. A wedyn ti'n jympio off hwnna a ti'n trio mynd i fewn i fanna a hitio'r bord yna. Dwi fel arfer yn neud o efo Ferrari neu Ultima. Neu Bugatti fi. Ac yym dwi'n gweld lle ma' 'na loads mwy o boards gwahanol. Ma' 'na... Dwi 'di bod yn torri rei adra. So na, neith o'm gweithio fel 'na. So nesh i fynd i fama a ma' 'na rwbath yn fama so os dwi jyst yn Na, fi ddim yn neud hynna so os dwi'n trio mynd i fama ella? Ie, na i fynd i fama gynta a wedyn na i ffeindio ffordd fi. So dwi'n trio cael i'r docs a wedyn mae'r um, fod XP bod yn fanna, dwi'n yn siŵr. A wedyn ma' dwi 'di nesh i dwi 'di torri un neu ddau XP board a dwi gwbod hefyd lle ma' 'na fast travelling board. Ac dwi'n angen trio ca'l i'r outer show hefyd. Ma'r outer show yn fama ond dim yn ga- fatha ar ochor arall 'di o. So visitor the garage na dwi'm isio neu' 'na. Ffasiwn. Nope. Dwi eisiau ffasiwlio i fan eto. Ella na i just... Na i gael ymlaen mewn ffordd ma. Dwi'n eisiau mynd i'r airport eto, achos... O, mae car fi'n wrecked, ac os dwi'n ffasiwlio i rhywle, um, fydd car fi'n well, ond... Mae 'na bach, dwi'm isio neud hynna. A dwi 'di bod yn tiwnio lot o geir so wna i jyst fynd i tiwnio hwn hefyd i neud o mwy sydyn a betha fel 'na. So ti'n neud hwnna yn y garej so wna i jyst fast travelio i fan'na. A wedyn ma' 'na ffor arall hefyd i ga'l i'r airpo- na i'r docs yn haws. Ti jyst yn dilyn y motorway sy efo lôn melyn a wedyn trio cael lawr yna. Mae car fi'n well rwan. So, just cael ei fama. A wedyn, pwys A. Na, dwi'n eisiau mynd yna. So. Sut sy'n cael gwared o destination chdi man?

A wedyn sort tuning. Okay. Ffrwng... Na i neu hwn. Yn fama. Lan fana. I fyny at. Hynna. Okay, so a wedyn na i neu hwn i fyny at top fo. Ie. Yeah. O'n i fynd holl ffordd i brec. Balans, na dwi'm yn gallu neud brêc. Rwbath dwi yn gallu neud. Tyres, o na. Gearing, element. Nope. Okay, dwi'n angen chwarae mwy, so yes. I neud... Fine bands. Dwi isio ffeindio bands. Un car genna fi so dyna pam dwi isio'r o- auto show achos rhaid chdi ca'l mwy o geir o hwnna. Oce. Yym. Actually, 'nai jyst mynd i dreifio'r car 'ma. Yym. Dwi'n mynd i gael i'r docs. Yym hefyd os ti'n mynd i'r docs ma' 'na fatha peth 'ma ti'n gallu neud i ga'l ma' rai' chdi ga'l y car ne' rwbeth fel 'na a ti ca'l lot o credit am neud bucket list. A wedyn os 'dach chi'n gweld fatha letric yy sign pinc fatha'r un Yna ar y mini map dwi'n mynd at ŵan, mae hwnna ydy'r fast travelling boards. Mae heina yn... O ti'n cael nhw i gyd, mae 50 o nhw i gyd efo'i gilydd. A wedyn o ti'n cael nhw i gyd, um, ti'n gallu fast travelio i rwla heb i yn prynu'r pr um, talu i gael yna. Ond dwi'm yn meddwl fydda i'n gallu neud hynna. So, mae o, mae o'n melyn pe ti'n gweld o. Ond ar y thing mae'n binc. Lle mae o wan? Mae o'n anodd i ffeindio yn y gwair fel 'ma achos mae, mae'r gwair yn felyn. I fod dwi reit ochor o fam mam mae o Ie un fel mam dei horizon festival o ti'n torri fo dim fast travel bod smash dau o nhw allan o 50 so um, dwi'n mynd i chwilio am mwy o XP boards a wedyn yn cychwyn y gêm mae o weithiau mae'n dweud um, faint o weithie- faint o seins ti angen fatha boards yna ti angen smasho gyd efo'i gilydd ti gor'o' smasho 150 dwi'n angen slofi chdi lawr fel bo' chdi'm yn gallu curo ii o'n i'n chware rôl mewn Ferrari a ti'n gallu ca'l Ferrari o fatha rasio ne' rwbeth fel 'na. Na'i gario mlaen i fynd fyny ffor 'ma a wedyn na'i fynd ar y motorway. Dau eiliad, ma' 'na rwbath yn rong. Ma' 'na fod yn motorway yma. Ma' 'na fod yn motorway yn mynd fel 'ma. Mae jyst mynd fel 'ma ar y funud. O ia ma'r peth llwyth ma motorway yndi. Wedyn ti'n mynd lawr hwn a wedyn ti'n mynd lawr ffor ma i fyny ffor ma wedyn ti yn y docs. A wedyn rwla ar ben y containers yma ne rwla yn fama ma na fatha car bucculus yn fama dwi feddwl mae o. a'r berthyn bach 'na fatha sy'n edrych fatha sbeidar a wedyn ma'n deud na docs 'di o yn fan'na a wedyn fama lle ma'r thing yna a wedyn ti'n gallu neud jumps mawr a wedyn os ti'n mynd lawr fama a wedyn dach chi'n gweld y peth yma ma' 'na peth bach yn fa- Os ti'n mynd rownd hwnna mae'n rhaid chi weld motorbike, ti'm yn gallu dreifio fo. Ma'r cwch mawr a ma' 'na loris bach so dwi'n mynd i fynd i fan yna i'r l- motorway 'na fan'na ond dwi'n angen pasio hwn i gyd gynta. Dwi'n hoffi mynd i... Ma' 'na gol- golf course yn fama, ma' 'na byculus yn fama hefyd. Ie, 'nai fynd ffor 'ma so. Dwi'm yn mynd i cêrio am y sat nav am ŵan, dwi jyst yn mynd i ddilyn y gwyrdd. So dwi'n mynd i chwilio am ffordd i gael i fyny fono. Dwi'n meddwl fod i'n gallu, chos dwi'n meddwl mewn fferm efo wal dwi. Mm. Dwi'n mynd siŵr. Na, dwi'n ffain. Fama drangwynt. Rhyw pycs. Gaf fi un pycs o Driftstar. Nope. It's easy to begin clean. Slim strain. Na i fynd a... Wel, dwi isio mwya i gyd efo'i... Hwn dwi isio mwya, so na i gael hwn. Unlock perk. Ond gen fi hwnna, wedyn nesa. A fod dad yn orau cael hwn. Mae hyn da i'n gostio. Mae gael hyn gyntaf. Mae dilni. Na i chwilio am y lôn. A wedyn dwi'n mynd.

Go on orange car. Dwi dwi yym o ma'r person gwyn yna yn kind of annoying hefyd. A wedyn ar ôl fi ca'l i'r docs a tr- ella trio neud y bucket list dwi'n mynd nâi trio neu' ras arall. Nâi neud y ras yma. cross country neu yr un yma. Dwi'n eisiau gwneud hwnna. Mae i rhaid gael i fan a'i gael XP bod na, ond nesaf dwi'n mynd cross country a wedyn mae'n anodd. Dwi'n mynd i rasio hyn i gyd. Ceir nhw slo. Yym, ella achos bo' fi 'di tiwnio un fi 'chydig. Achos ma'r Audi ta Bee En Double-you 'di hwn? Dwi me'wl Bee Em, ie Bee Em Double-you. Ma' rheina'n un o'r kids. Hwn ydi'r car, un o'r car gynta ti gell ca'l. Ma' Bob, nath Bob gymyd y Toyota gynta, ond dw'm yn gw'o' be' nath Rockamajor gymyd. Mae'n jecio fo a deutha chi fory. Ond dwi meddwl na um, hwn ydi car gora ond fi di yna. Ond ar Xbox fi dwi yn cael Toyota fel arfer, chos bod yn goch. Lliw gorau fi ydi goch. Dwi'n hoffi crasio yn y ceir hefyd achos weithiau os ti'n mynd rili sydyn efo Ferrari ti'n gallu jyst bŵmio nhw i ffwrdd. Dwi ar level three, ie iawn. So ma'r rhif ar y wristband ydi level chdi, dwi ar level three. Ac unwaith ti'n curo mwy o rasys a neud dod yn top three ti'n cael mwy o response a wedyn yym mae e'n mynd i fyny at gold respond so boom wan ma' chdi ddim dilyn fi ceir fel ma' mor annoying dwi jyst mynd i fynd fyny ffordd ma dwi'm yn cerio am y lôn Ydw i ochr y golf course? Dwi'n meddwl bod fi ochr y golf course. Mae yna fod rhywbeth yn fama. Oes, mae yna fod bucculus rhwng fama. Fama, mae destination fi. You have reached your destination. Mae'n dweud hynna. Um, ond i'r bacilus ddim yma. Ond rhywle ar o'n fama, mae yna afon. Fama, mae yna afon mawr yma. A wedyn, weithiau dwi'n siŵr cael yn y thing. Dwi'n siŵr... Um, Mynd neu jams i cael fyny hwnna. O, um, yn dau episod, na, yn episodes ola fi, dwi'n mynd i wneud Minecraft special, chos hynna fi yn dda. A fi na un episod yn mawr gobeithio, os ddim, just dau i wneud rhywun peth. Wedyn ma' 'na speed camera yn fan 'ma gweld sut mae trigio fo fel 'ma. Dwi'n mynd i fyn' mwy o slo dwi'n gallu. Trio mynd fel y ffor 'ma. Quick quick quick quick quick. Alla'm gweithio am rhyw rheswm. Hmm. Ella dwi'n gorfod mynd yn sydyn. Dy... O ie. Speed trap. Ac os ti'n mynd yn slow. So slow ma di da da da di da du da da da ba da ba ba ba ba ba. Two hours later. Um, dwi'n mynd i... Oedd y car yna mynd yn sydyn. Dwi'n mynd i trio cael Ferrari cyn gadael y channel. o Forza so dwi'n mynd i trio ca'l Ferrari ond ma' ynna bach yn anodd so nâi jyst, dwi'm isio mynd i'r docs eto, nâi jyst neud cross country 'ma sy'n mynd i fod yn anodd i ca'l yna achos ma'n mor bell a fydd o'n cymryd mor hir ag yym dwi isio jyst checio rwbath. Dwi isio jyst checio, ia ma' 'na dau yn agos i gilydd, dau fatha reit ochor i gilydd. Dwi'n meddwl cross country 'di hwn. Ia sports cars cross country 'dyn sports cars 'dyn sports cars change your championship use festival service. Mwy na hwnna. Dy dy dy dy dy dy. Ti'n haeddu o. Yym, os dych chi'n gweld fatha pobl yn efo'i gilydd, fatha ti um, yn rasio'i gilydd, mae hynna fatha online friends. Ac dwi... Pam yn deitha fi troi rownd o'n? Fatha... Beth? Mae rhei pobl jyst newydd basio mae hyn efo ma raid yn online friends ond dwi ddim efo online friends so dwi jyst yn dreifio ar ben fy hun o ma. Mae dad online friend yn fanna. O dim yna dau yn fanna. Wel na, dyn nhw ddim yn online friends ni'n mynd i. So, dwi'n mynd i gael y ras 'ma a wedyn trio curo fatha nes i curo un un o'r rasys dwi newydd fynd dros wal. O'n i'n meddwl chdi'n gallu cael dros wal, ia. Ond gorfod mynd off. A mae hwnna'n newid fi'n trwy fi. Mae'r gêm yma'n crazy. Okay, so dwi'n mynd i cael ei destination fi. A wedyn... Fydda i'n neud y ras ma, trio curo. Wedyn fydda i'n di... Ac os fydd y fideo, y fideo yn rhedeg allan, fe rai ddeitha chi'n epson nesa. Os nes i geiro neu ddim. Ac ella Rhaid i ci yym rhaid dal neud y ras erbyn fideo nesa fi ond ella fyddai ddim yn curo ca so dwi gor'o' ca'l i'r un yma fama dibibidibidibidibidibidibidibidi faint o hir hwn bara? Hmm dwi efo syniad. Ella fe cael ei destination fi mewn ffordd ma. Yn lle gorau mynd ar y lôn. Ta'r lôn. Mae'n mynd ar y lôn. Na, anodd ddo. Dwi'n meddwl fydda'n gallu neud o.

Ond ella dwi'm yn neud be nes i neud gynna, trio cael off on na neith o'm gweithio. Lle dwi jyst mynd i cael y destination fi, neud y ras ma, gobeithio na i guro, neu cael yn top 3 a wedyn bydd lefel fi, lefel fi yn mynd i fyny. Na, dim hynna. Um, sut dwi'n checio beth i lefel fi wan? Perks unlocked. Dau o nhw. Oce, allan o dau- 52. Alla dwi efo nhw i gyd. So, um, dwi'n mynd i just cael ei ras ma. Mae destination fi'n... Oce.

Cos sports race cross country di hwn. Dim normal cars like this race di o. Dwi'n gallu dreifio fo. Do. Gobeithio yna i giro wish me luck. Dwi bron iawn yna. Jump. Nope, nes i ddim jumpio. No. Ella fyddan nhw wneud y ras ddo. Na fyddan nhw ddim. Fi sy'n angen neud y ras. Mae'n mynd i... Just dwi'n mynd i afal yn mynd ymlaen a wedyn just chwarae fel yna. Dwi'n mynd i afal hwnna lawr ddo rhag ofn. Oedd e just mynd through. Get ready. O dim fydda'n dweud go fydda i'm yn um, sylwio dim fydda i just neud hynna.

Ac ie, dwi ddim yn ola. Position fi di wythfed allan o dda 12. Dwi'n lwcus na cer cross country ydi o hefyd, so dwi'n gorfod mynd cross country, obviously, chos dyna beth di ras. Dwi ddim mor dda yn neud cross country, chos Mae'n anodd cyntrolio pryd ti'n mynd ar gwair a beth fel yna. Ond mae'n haws chos lôn a bethau ti'n crasio fewn i. Um, ti'n crasio fewn i fatha tai a bob dim fel yna. So, trio curo ras yma. O, dwi'n ail, wan dwi'n gynta. Oce so dwi'n mynd i trio curo'r ras 'ma eto. Neu at least dod yn top three. Achos nes i ddod yn chweched y ras dwytha fi. Ras ail fi nes i ddod yn gynta. Ras gynta fi nes i ddod yn ola. Gobeithio wna i wneud mor dda yn y ras yma, dod yn gyntaf gobeithio. So, trwy'r checkpoints. Oce, mae yna loads o pobl yn dilyn fi, chos fo fi'n gynta. Oedd hynna bach yn annoying. A, oce, mae yna car just yn pasio fi fan o'n.

So dwi ar level three. Nes i ddod yn ail. So, um, continue. Nes i ddod yn ail.